Öňler Ýaponiýa döwleti we ol ýerde ýaşaýan ýaponlar barada köp zatlary bilesim gelýärdi. Öwrenen zatlarym haýran galdyrdy. Men size bu öwrenen zatlarymy wideo görnüşinde düşündirjek. Ýaponlar öz ýurduna Ýaponiýa diýenoklar. Olar öz ýurduna Nihon ýa-da Nippon diýip aýdýarlar. Bu sözleriň manysy bolsa Günüň dogýan ýeri diýmegi aňladýar. Ýaponiýa adalardan ybarat bolan bir döwlet. Ýaponiýada jemi alty müň sekiz ýüz elli iki sany ada bolup, olaryň diňe dört ýüz otuz sanysynda adamlar ýaşaýar. ýaşaýan ilat sany bolsa ýüz ýigrimi ýedi milliona deňdir. Ilat sanynyň gürlügi we köplügi boýunça dünýäniň onunjy ornunda durýar. Paýtagty Tokio şäheridir. Tokio şäheri dünýäniň iň köp syýahat edilýän turistik ýerleriniň biridir. Tokio şäheriniň ilat sany bolsa otuz bäş milliona deňdir. Dünýäde öndürilýän akylly robotlaryň ýarsy Ýaponiýada öndürilýär. we tehnologiýanyň iň ösen ýerleriniň biridir. Asimo atly adama meňzeýän robotlary öndürmek üçin üstünde işleýärler. Ýaponlar öňki gadymy söweşçilerine samuraý adyny berýärler we bular katana atly gylyç bilen söweşýärdiler. Ýaponlarda karate, žudo, sumo, kendo we aikido ýaly sport göreşleri olaryň medeniýetiniň aýrylmaz bir bölegi bolup durýar. Dört ýüz ýyldan bäri Ýaponiýada her ýyl Aglaýan sumo atly bir ýaryş geçirilýär. Bu ýaryşda sumo göreşçileri ellerindäki çagalaryny aglatmaga çalyşýarlar we iň köp aglan çaga ýaryşda ýeňiji bolýar. Üýtgeşik-aý. Öýlerde saklanylýan haýwanlaryň sany ýurtda ýaşaýan çagalaryň sanyndanam köp. Şu wagtky, soňky döwürlerde ýurduň ilat sanynyň köpelişi, ýuwaş ugurda dowam edýär. Dünýäde iň uzyn ýaşaýan adamlar diýlip aýdylanda, pikirime gelýän ýeke-täk ýurt Ýaponiýa. Sebäbi ýüz ýaşdan ýokary geçen elli müň sany adam ýaşaýar. Ýaponiýanyň ýetmiş göterimi daglardan durýar. Iki ýüze golaý wulkanlar we döwletiň iň uly dagy bolan Fuji dagy-da wulkandyr. Ýaponiýada her ýyl bir müň bäş ýüz gezek ýer titremesi bolup geçýär. Maharo atly wulkanyň daş töweregini diwar bilen örtülen, sebäbi şu wagta çenli iki müňden köp adam wulkanyň içine özüni oklap özlerini öldürýärlermiş. Ýigrimi, kyrk ýaş aralygyndaky erkekler şol ýerde özlerini öldürýämiş. Häzir berjek maglumatlarym dowam edýär. Gowja diňläň. Ýapon dilinde bagyşla diýmek üçin ýigrimi sany biri-birinden tapawutly söz bar. Ýaponlar el telefonlarynyň togsan göterimini suw geçirmez ýaly edýärler. Sebäbi esasanam ýaşlar Duşda hem el telefonyny ulanýarlar. Okuwçylar we mugallymlar öz synplaryny we mekdebiň içini özleri arassalaýarlar. Nahar iýmek üçin ulanylýan çopstiklerinden, ýagny nahar çöplerinden ýylda ýigrimi dört milliard santyny öndürýärler. Ýaponlar barada öwrenen maglumatlarym şulardan ybarat. Kanalyma täze dus gelen bolsaňyz agza bolup meni goldap bilersiňiz. Indiki wideomda görüşýänçäk hoş sag boluň.